Croeso i mewn i'r gôl ar wythnos uh, hanesyddol arall i Wrexham, a be fedra i ddeud, ond oh, oh, oh, it's magic! Ie, yeah, mae gennym ni Arwel, Ifor ac Alun, Owen, Owen, Owens, y trio yn ôl, a mae gennym ni uh, lwyddiant Mae gennym ni gêm gyfartal eithriadol o gyfroes gan y merched, a mae gennym ni westau arbennig i'w trafod wythnos yma. Ond lle i ddechrau ond y gêm ar y cae ras dydd Sadwn yn erbyn ein hen elynion Grimsby, wrth gwrs. Sawl un yn teimlo bod arnyn ni un iddyn nhw, a buddugoliaeth o dair gol i ddim, a perfformiad arbennig o dda, fyswn i'n dweud. Uh, Arwel, be dy deimlad ydy am y gêm?
Wel, unwaith nes i weld y team sheet, a o'n i ddim yn disgwyl i Melin ddechrau. Oedd gen i'n syniad be oedd cyflwr Hayden cyn dechrau'r gêm, ond unwaith nes i weld enw'r ddau yna a gweld ar bapur wrach a, a, ac ar ffordd mae'r chwaraewyr yma'n chwarae, hwnna di'n tîm cryfa ni o bosib. Yr unig newid wrach Evans am O'Connor, ond da ni wedi gweld digon o Evans, felly o'n i'n hyderus iawn, wel, dim hyderus iawn, ond o'n i'n ffyddio ac o'n i'n ennill ar ôl gweld y tîm. O'n i'n edrych ymlaen i weld y tîm yma, McLean ar yr asgell, Lean Fit, Mullin. O'n i'n gwybod yma'n mynd i weld 100 y 100 yn ffit. A gyda ni berfformiad i matcho'r tîm, dwi'n meddwl. Just perfformiad gorau'r tymor um, hyd yn hyn. Just yn gry ar draws y cae, chwaraewyr cry, creadigol, just mynd fyny cwpl o gers. Um, a fel y ti'n drogan al, Fletcher yn dod arno, yn cael camio bach a showboatio a, a a Oli Palmer yn, yn sgorio ynde, just effaith cael Melin yn ôl. Um, Elliot Lean, ffantastig yn oedd eto. Ie, yeah, a um, perfformiad mwyaf arwydd y cael y tymor, sy'n ni ddeud, a um, mae'n edrych yn dda, mae'n edrych yn iach. Mae'n ddiddorol nodi oedd Grimsby wedi cael mwy o feddiant na Wrexham yn y gêm, er oedd o'n teimlo fel fod ni yn rheoli mwyafrif llethol y gêm, ond weithiau pam ti ar y blaen, ti'n hapus i'r tîm arall gael meddiant. So, da ni ddim yn dîm sy'n mynd i reoli'r meddiant, ond oedden ni'n edrych yn beryglus yn y marn i. Fysa, fysa Merlin wedi gallu sgorio hat-trick, dwi'n meddwl, os efo uh, chydig bach yn fwy siarp, fysa fo wedi rhoi rhaid e fewn, ond oedd o yn boen mewn croen i amddiffyn Grimsby yn doedd, y ffordd oedd yn rhedeg, oedd o'n edrych yn sydyn, a edrych ymlaen i weld o yn, yn holltiach. Be dy deimlad ydy efo?
Wel, fydde dim ond bod yn hapus. Um, Oedden ni'n gret, oedden. Um, dwi'n meddwl nath ni gytuno os oes dwytha, um, os ydyn dod McLean i fewn i'r tîm, yn ebyn Doncaster, mwy, mwy o sydyn mae hwnna'n dîm cry iawn. A efo Mullin yn fwy ffit, yn ffitiach yn goedd os oes cynt, ti'n da ni jyst yn edrych yn gryfach ac yn gryfach ac yn gwella bob gêm. Mae pethau da ni'n neud yn twa, y triciau, yr amser, yr hyder, mae bob, mae bob dim yn dechrau clicio. So, wedi di mond canmol a bod yn hapus, dweud gwir.
Mae o'n odd, ond oedden ni'n meddwl falle fos yna tri happy clapper yma wythnos yma. uh, a A mae'n rhaid i ddweud, cyn y gêm, o'n i'n meddwl, to, da ni wedi bod yn creu cyfleoedd ond ddim yn ei cymryd nhw, ond o'n i'n teimlo falle mae'r gêm yma, achos o'n i'n, o'n i'n deo, dwi'n meddwl, o'n i ennill rhywbeth fel 4-1 o'n, o'n i fel cyn y gêm, a a i fod yn onest, oedd wedi gallu bod yn, yn fwy na tair gol yn bysa. Felly oedd, oedd y tîm, fel ti'n deud Arwel, yn edrych yn gry, oedd, um, to, oedd y fainc yn edrych yn gry, ac os wyt ti'n meddwl fod gen ti bobl fel to Nicliffe, O'Connell, Mendy, Ford, uh, to, i fynd at uh, 11 Dechrau yna, a Fletcher wrth gwrs ar y faig, uh, Evans a James Jones a Jordan Davies, mae'r ma garfan yn sydyn yn edrych yn gry iawn. Gry iawn. Uh, felly, to, mae'r ffenest drosglwyddo wedi cael, ond dwi'n meddwl fedrwn ni fod yn hapus efo'r garfan. A um, Ie, dwi'n meddwl da ni bod yn is- yn lwcus efo e- efo'r peth Armstrong na ddim yn digwydd. M- Falle falle falle fydd hwnna'n rhywbeth, ti'n gwbod, yy, d- bach o lwc oedden ni isio, a wedyn, we- ti'n gwbod, mae Fletcher wedi bod yn syndod i fi. A os yw'n mynd i wella, a mynd yn fwy ffit, ti'n gwbod, mae o lot, lot rhy dda i'r adran yma dydy. Yndi. Wel, ar gyfartaledd, nath o chwarae um, 73 munud y gêm llynedd i Dundee. Felly, does o ddim rheswm i feddwl fod o'n methu dechrau gemau. Yeah. Wrth gwrs, newydd ddechrau ddod yn ôl mae o, ond mae o'n edrych... So, dwi wedi syni o'n i'n deud wrth ystwetha, dydy, mae'n edrych yn sydyn, mae'n edrych yn gry, ond pan mae o'n wneud y flics a ciciau, beic a bob dim, mae o jyst yn edrych ar lefel wahanol yn dydy, ond, ond mae o hefyd yn ennill y peli yn yr awyr, achos oedd y gol Elliot Lee, uh, fo na ennill yr hediad yn de, Dolby wedyn yn pasio'r bel ymlaen i Lee, a falle sa Lee di gadw a fysa Fletcher di sgorio hyn, achos oedd o wrth i ymyl ond oedd. Felly, yn sydyn mae gennym ni opsiynau, um, a to, mae gennym ni chwaraewyr safonol, a, dwi, a dda ni'n deud o blaen, dwi'n meddwl fydd McLean, fydd Fletcher, fydd Lee, fydd Mullin, uh, to, wrth ti godi'r lefel, mae'r chwaraewyr mae'n mynd i allu chwarae hefo'i gilydd, felly uh, mae'n anodd pidio bod yn hapus, ond wrth gwrs, uh, dydy tîm ddim ond mor dda a mae'r tîm arall yn gadael i chi chwarae, felly uh, to, un wenol ni na wan wyn, ond ar y funud mae uh, pethau'n edrych yn addawol, fyswn i'n dweud. A wrth gwrs, oedd yna gêm arall yn cefn ar ddydd Sul, gêm gynta y merched uh, yn yr uwch gyngrair yng Nghymru yn erbyn tîm cryf iawn gen Abertawe. Gêm hynod o cyffroes, lot o bethau'n digwydd yn y gêm. Uh, be oedd dy farn di, Ifor? Ro'n greit, gêm o ran adloniant, deg allan o ddeg. Ar ôl deg munud cyntaf, da ni'n meddwl, o, da ni'n mynd i gael cweir y fama, achos oedd Abertawe yn erch gymaint o well, oedden nhw'n edrych fel tîm o lefel uwch. A mwy o sydyn, gathen ni fwy o le, gathen ni gol, nebyn llif y chwarae, a dechrau chwarae wedyn, dechrau agor nhw fyny, dechrau ffyndio gaps. Oedd o'n help bod i chwarae i'r gorau nhw wedi mynd oddi ar y cae, wedi cael anaf, ond Oedden ni'n mynd edrych bell ar ei hôl i. Um, falle oedd canlyniad yn iawn, er bod o'n um, rhyw uh, deflection oedd o'n diwedd ynddo, ond um, na, hapus iawn. Um, a'r taclo, ffyrnig, dwi'n siŵr os mae achos y dyfarwr yn gael y pethau fynd oedd hynny, ond oedd y taclo, fatha rhyw gêm o, o 20 mlynedd yn ôl rhywbeth, oedd hi'n wyllt wirion. A dwi'n edrych mlaen ys fynd i uh, Bont y Pridd dy syl i, i weld nhw chwarae. So, ie, yeah, great. Recommended, swn i'n dweud, am y cem yna.
Be dda ti fel arwel? Wel, fel di fo'r yn dweud, na ti hysbysebu'r gyngrair yn ers pydrec di chwarae blaen dyna fan dwi'n meddwl o ran penderfynu darlledu'r gêm yn fyw, a dwi'n dwi cymryd y gan y tal fydd gyda nhw gynlluniau i i ddarlledu gemau'n gyson o preifat yn y merched. A ia, fel oedd Ifan yn deud, yn enwedig yn yr ail hanner, jyst cythrel yn bob man ynde, a brwydro, a dwi'n meddwl fydd hi'n feisty iawn yn Abertawe pan ni- fydd Wrexham yn mynd lawr. Dwi, dwi'n byw yn agosach na- na'r yr un o'n ni, so uh, dwi'n edrych ymlaen a dwi'n siŵr bod yna uh, dipyn o gyfnogwyr Wrexham yn edrych ymlaen i fynd i weld yr, yr ail gêm rhwng y ddau yna. A ia, yn, yn amlwg oedd, oedd Abertawe'n yn well tîm pel droed ar y cyfan a, a dwi'n meddwl bod yr, yr anaf na wedi newid y gêm, ond eto dwi'n meddwl bod yna bach o nerfusrwydd ar ran Rexham ar hanner cyntaf hefyd o bosib yn wrth nhw mlacio a dechrau chwarae a cael mwy o hyder oedd oedd hi'n oedd hi'n ding dong go iawn yn doedd ac uh, ia, canlyniad cywir o ran, o ran balans y chwarae sy'n ni'n feddwl ond um, ia, canlyniad gwych i Rexham a am, am ysbysebu'r gyngrair. Um, a dwi, ia, dwi'n meddwl, neu pob bwriad i fynd i Pont y Pryd di syl wan i weld uh, sut maen nhw yn neud yn erbyn tîm uh, sydd ddim wedi cael dechrau cystal ni golli'r gem gyntaf. So, na, ffantastig. Ydy, dwi'n meddwl, mae'r ddau ydych chi wedi cyffwrdd arno fo, oedd, oedd ei gêm gystadleuol iawn yn doedd ac oedd o'n teimlo fel fod na, mewn un gêm, mae yna rivalry di dechrau barod yn doedd, nath Abertawe golli penne ar adegau yn do, Cerdyn Coch, uh, a, a, a, o, o bobl lot o wthio, lot o daclo ffyrnig, felly oedd hi'n, ie, yeah, gêm wych i wylio, uh, eto, ers i Rob a Ryan fod at y clwb, mae yna ddrama wedi bod yn dilyn e, y tîm y dynion, ydo, ond oedd o'n gêm eithriadol o ddramatig, yn oedd. E, fydd Wrexham yn siŵr yn siomedig, pam ti dwy gol ar y blaen, e, i, i bidio cael y triffwyd e, yn siomedig, ond to, dwi'n meddwl fos nhw wedi cymryd gêm gyfartal gen y gêm Abertawe'n dîm profiadol iawn, dîm cry, um, a nath nhw t'od, daro'r postyn ar draws cwpl o weithiau do, felly t'od dwi dwi'm yn meddwl allen ni gwyno efo gêm gyfartal, ond eto t'od fys- dwi'n meddwl fy- fysa Abertawe yn yn derbyn gêm gyfartal hefyd achos am adegau yn y gêm yna oedd o'n oedd Wrecsam yn dim yn rheoli ond oedden nhw'n edrych yn beryg Oedden nhw'n yy ffeindio'r gap, torri doedden. Ie. doedden ac a oedden nhw'n edrych yn fwy tebygol o sgorio ar adegau. Cw- cwpl o t- gan gymeriadau amddiffynnol ar y diwedd gan Wrexham fydd ychydig bach yn siomedig iddyn nhw, ond am hysbyseb i'r gêm, oedd o'n gêm wych yn doedd, a, a dwi yn meddwl dwi wedi'n gêm ddiddorol iawn yn Abertawe achos oedd na, um, oedd na bendant elfen gystadleuol yn doedd ar y cae na, a bydd o'n rhywbeth i edrych ymlaen, a tymor cyffroes arall o, o flaen tîm y merched, dwi'n meddwl, ond mae o'n gam mawr i fyny o'r uh, gyngred lle oedd nhw i'r gyngred yna, felly dwi'n meddwl fydd Wrexham yn hapus iawn maen nhw uh, wedi bod yn gystadleuol yn, e, yn bendant yn erbyn i'r tîmau gorau, a mae'n argoeli'n dda ar gyfer gweddill y tymor. A rŵan mae gennym ni westai arbennig iawn yn ymuno efo ni yma uh, yn mewn i'r gol. A mae gennym ni Russell Todd, a mae o yn un o drefnwyr gwyl wal goch, fydd yn digwydd mis nesa, a flwyddyn nesa. Felly, uh, Russell, pa fath o bethau fydd yn digwydd yn yr wyl lenni? Ie, y flwyddyn ddiwetha hefyd, llynedd. Ie. A, a diolch am y, y gwahoddiad. Um, dwi ddim eisiau cadw chi o'r uh, uh, y gym pan wythnos. Uh, mae lot i, uh, uh, i fynd trwodd. Um, na, diolch am y gwahoddiad, fel ni'n dweud. Ie, yeah, mae, mae, mae, mae gen i'n tipyn o, o fwrlwm yn, yn, yn digwydd yn, yn Rex yn fus nesaf, yn cael ei dydd ac um, Abertawe hefyd. Um, Ac yym ma' ma' chydig o bobl a dda- a a ddaeth i'r ŵyl yy llynedd yn Wrecsam, so noson Cwpan y Byd, so gofyn ok ma' ma'n edrych yn wahanol ma' ma'r fformat yn eitha wahanol ac yym ma' ma' gynnon ni yy mae w- wedi ca'l y y y gweledigaeth o um, o gynnal um, goel o, sa'n gwybod, dau ddiwrnod, tridiau, rhywbeth fel yna, yn Wrexham, achos you know, cryd y gêm Cymru ydy e, you know, y catcher ysbrydol. Ond um, mis Mehefin 2000, yy 23 jyst yn rhy fuan. Do'dd e'n rhy fu- rhy fuan ar ôl y yym y y chaos o o o llynedd. Yy hynod llwyddiannus, o'n i'n hapus dros ben gyda fe ond yym jyst yy lot lot o waith. O'n i ddim eisiau mynd trwy'r yy eleni heb wneud rhywbeth. So o'n i'n edrych ar y ar y ar y fixtures and o'n i'n o'n o'n i'n o'n i'n gweld wel ma' ma'r yym ma' Cymru chwarae uh, you know, ddo gêm gatcha, um, Nori Cai Ras, um, sydd yn arbennig hefyd. Okay, hyd yn oed, you know, mae'r opposition eitha, eitha fach, ond, you know, dyna fe. Um, ddim wedi chwarae Gibraltar o blaen. Um, a wel, o led, nid yw'r uh, uh, dynion wedi chwarae nhw. So, you know, mae hwn yn bwysig pan mae'n you know, croesawu you know, gwlad newydd i, i, i, i Gymru. gêm, you know, anferthol yn erbyn Croatia um, yn, yn Caerdydd hefyd yn yr un wythnos. So o'n i'n meddwl, oce, okay, falle, jyst am wni cadw'r y pot yn berwi trwy gydol y, y, y, y, y flwyddyn, beth am trio wneud rhywbeth ar, ar gefn y gemau yna. Um, ac fel llynedd, mae, mae rhaglen jyst wedi tyfu, um, ac um, dyn ni'n ymweld â Wrexham ar uh, y dydd Mawrth, uh, sef y, y, y diwrnod, uh, y dydd uh, cyn y gêm, a wedyn mae gennym ni um, gweithgareddau trwy gydol y diwrnod ar yr unfed ar ddeg, tuag at y, y gêm, wedyn lawr i, i Abertawe, um, a wedyn um, yng Nghaerdydd yn um, ar y cyfan dydd di Sadwn ac um, mae wedi cael gwahoddiad oddi wrth yr oel um, Wobr Iris, sef uh, ffilm, uh, gwyl ffilm um, LGBTQ+, a dyn ni'n um, dangos dwy ffilm fer ar ei rhaglen nhw, a mae gennym ni panel hefyd, jyst i cyd-fynd â nhw. A wedyn, um, dyn ni'n cael gyda phethau um, bore dydd Sul, um, gyda'r cystadleuaeth pêl-droed cerdded, jyst er mwyn fel ra- fel fa- fel fan o- yy rhan o'r yym o sut fel math o sort of showcase o gerdded pêl-droed a a pa mor bwysig yym ydi'r gêm yna sydd yn tymp- tyfu mor gyflym, ond pa mor bwysig ydi e i yy i pobl yym wel sai'n gwbod yr oedran ni, yr oedran fi cyn cyn cyn bod hir yym you know iechyd corfforol, iechyd meddwl hefyd yym so ie ma' ma' gynnon ni yy amrywiaeth eang o o o bethe yn digwydd. Ond dan ni um, cyrraedd yn Wrexham ar y ddegfed um, yn hi pawb gyda noson o farddoniaeth um, rhyngwladol um, mewn cwmni um, Ifr ap Glyn, so'r cyn fardd uh, genedlaethol Cymru. A mae fer yn just yn, yn trefnu noson o'r, or, uh, or hwyl barddoniaeth o thema peldroed. Mae gennym ni a cwpl o gwesteion o'r, o Wlad Basg hefyd um, i dod draw am y tro cyntaf. Um, ac um, wrth gwrs, mae, you know, maen nhw wedi bod yn sôn am um, pa maen nhw jealous ydyn nhw, achos mae, mae, mae Cymru gan tîm pel droed, ond wrth gwrs mae Gwlad Bas, Catalan hefyd, Galicia, um, dyn nhw ddim cael yr, uh, yr, un, yr un cyfle i, i, i wario pel droed ar, you know, ar, ar, ar y byd, byd uh, uh, sorry, ar llwyfan y you know, byd. Uh, um, you know, mae, mae, mae gen nhw cwbl o gemau o bryd i bryd, ond um, dim byd yn, yn swyddogol, so um, ie ma' n'w eisiau dod draw a wedyn jyst yn helpu sort of rhannu dathlu diwylliannau yy pêl-droed neu diff- diwylliannau cefnogi pêl-droed so ie ma' gynnon ni yy lo- lot yn digwydd.
Felly sut ma' bobl yn prynu tocynnau ar gyfer... ydy o'n un tocyn ar gyfer y sesiynau i gyd neu oes e un ar wahân i Wrecsam, Abertawe a Chaerdydd? Y peth y you know y peth mwya syml yw jyst you know un tocyn i i bob dim a fel arfer dyna beth sydd yn digwydd ond wrth gwrs achos bo' ni'n mynd i Wrecsam, Abertawe a, a Chaerdydd, mae gennym ni sort of noddwyr y gwahanol, a mae noddwyr yn, yn, yn, yn efallai yn sort of helpu ariannu math uh, uh, rhannau gwahanol y, y rhaglen. Um, Mae'r ma Cyngor Wrexham wedi bod yn gyredig iawn a, a mae'r uh, Gwyl Cymru, sef y raglen celfyddydau a diwylliannol a redodd ers cyn Cwpan y Byd llynedd, a maen nhw wedi cefnogi pethau, felly mae gennym ni cynnig tocynnau am ddim. um, i bob dim yn Wrexham. Um, ddim yn gallu sicrhau mynediad i'r gêm yn y noson, yn, yn anffodus. Mae gofal o pobl wedi gofyn hynny. Um, dyn ni ddim dyn, dyn ni yn, yn yr un cywch a phawb arall yn glin y tycynnau. Um, a bydd yn, um, bydd yn adleisio, fi'n meddwl, mae, ma, ma prinder tycynnau i, i, i, uh, i'ch gêm yn Wrexham hefyd. Ond, um, yeah, so mae, ma tocyn am ddim i, i, i, i Wrexham. Um, ac Ac yym ma' ma'r ffilm yym yn Abertawe o'r enw Wonderland, The Alice Street Story sydd yn jyst yn terrace fach yn Abertawe, sai'n gwybod os os oes o- os o- os ych- os chi neu unrhyw un arall sydd yn gwrando ar y pod yy wedi clywed am Alice Street ond ma' ma' ma' wedi cynhyrchu yym sawl o peldroedwyr rhyngwladol i Gymru yn y yn y tri degau. Yym so yym dwi ddim isie dweud lot mwy na hynny ond ma' ma'r ma'r yym ma'r ffilm ddogfennol wedi cael ei cynhyrchu fel rhan o y brosiect mwy eang yn Abertawe sydd yn jyst yn dathlu um, trefdadaeth chwaraeon y ddinas yna. So dim yn draw ar nos iau i wneud hynny, mae am ddim eto, rhaid ac am ddim yw hwnna. Um, Mae'r um, seddi wedi gwerth, gwerthu yn llwyr hefyd, felly mae gennym ni ail ddangosiad ddydd Gwener, um, a wedyn mae gennym ni tocyn um, 55 uh, yn unig um, ar gyfer pob dim yn Caerdydd, sydd yn gynnwys um, Noson Comedi, um, gyda Gary Slaymaker, Diaries Tawl a cwbl o pobl eraill, a wedyn pob dim yn ystod y diwrnod, uh, dydd Sadwn, a wedyn mae gennym ni gig um, yn y noswaith yn y um, Liberal Club yn, yn Rhygana, um, efallai mae pobl yn, yn gyfarwydd â fe. Naill ai mynd mewn am ddiodydd pan mae Cymru'n chwarae, pan mae pobl yn dod i greu dydd, neu heb os mae pobl wedi cerdded heibio fe you know, ar y ffordd i, i, i Stadiwm Dynes Caerdydd. Um, ac mae gennym ni um, gig um, yno um, gyda'r um, bandiau fwyaf, Nwci, a wedyn Don Leisure hefyd sydd yn um, fawr yn, ar, ar y sy'n sort of, um, yng, yng Nghaerdydd. Um, a mae'r mae sort of prif um, ddigwyddiad. Uh, well, mae pob digwyddiad yn, yn bwysig, a dwi'n dwylio am bob dim, ond mae, ma sort of, ma, ma highlight, mae flagship yw um, y Q&A, mae cyfweliad, mae gennym ni um, Dafwr Suker fel, uh, fel wow. guest hefyd. Um, ac bydd, bydd yn dod i uh, chapter uh, ddi Sadwn, pnawn dydd Sadwn. Um, ac um, mae'n hapus iawn i siarad am ei yrfa, um, clybiau rhyngwladol a wedyn be mae wedi wneud ers yym ers iddo orffen chwarae ac os mae wedi symud mewn i'r sort of y lle neu mân yym sort of diplomatig so mae fe wedi bod yn gefnogol iawn i Laura McAllister er enghraifft gyda'i cheisiau hi i gyrraedd byrddau FIFA, UEFA, sy'n gallu cofio nawr, ond uh, awdurdodau yr gêm, um, ac mae, mae, mae Dafwr wedi bod yn um, gefnogol iawn iddi hi, ac oedd yn hapus iawn i ddod i Gymru um, ac um, i, i ddod i, uh, i, i, i Gaerdydd hefyd. So, um, yeah, mae, mae, dyn ni'n ni, ddiolchig iawn iddo fe i gael e, ond um, mae cwbl o bethau eraill hefyd ynglyn â'r er man yna mae'r pynciau yna, sef diplomyddiaeth, sef um, llysgenadau mewn het your pocket os ti eisiau. So mae'r gwleidyddwyr yn wneud y diplomyddiaeth yn yr sort of corridors o, o pwer, tra bod y, y fans yn wneud e yn y, yn y bars a, a chlybiau ac uh, piazzas a, a, a, a, a ble bynnag yn yr uh, gwledydd eraill pan mae, pan mae Cymru yn ymweld. So um, mae hwn yn, yn, yn bwysig iawn. A mae Cymru cwpl o bobl sydd yn yn yy beth sydd yn gwybod tipyn bach mwy na fi am am yr pwnc hwn a ma' lot ohonyn nhw yn sôn am you know ma' ma' ma' Cymru yn yn neud lot gyda'r hyn ma' Cymru wedi cydnabod pa mor werth fawr mae mae mae'n gallu bod yym efallai tipyn bach mwy na'r yy gwledydd eraill Prydain ac yym ma' lot o wledydd e- bychain eraill wedi cydnabod hyn hefyd a dyna un o'r elfennau fydd yym a Davor Suker yn, yn, yn sôn amdani hefyd, achos mae Croatia yn, be, dim ond tipyn bach yn fwy na, na Chymru. Um, a mae lot ohonyn nhw, yn, yn, yn, mae lot o bobl yn, yn, yn, yn, yn gwybod amdani nhw trwy bel droed. Um, so mae'r, um, yeah, so mae ma, ma, ma lot, ma lot, ma lot yn digwydd, mae lot yn digwydd. Ond mae tycynnau ar gael nawr, um, dim byd i fod yn Wrexham, dim ond 15 oed i ddod i pob dim yn, um, yn Caerdydd. Um, ac tra bod ni'n dod i Wrecsam, tra bod ni yn yn Nhŷ Pawb yym ar y dydd Mercher, yr unfed ar ddeg, byddwn ni'n lansio hefyd yy y cynnig yym sort of cyw cynnar ar gyfer yym yr ŵyl flwyddyn nesa, yym a fydd yn yy thirty first o Mei tan ail mis Mehefin. Yym ac yym pob blwyddyn wedyn, um, mis Mehefin neu mis, mis Mai yn hwyr, um, dwi eisiau bod nôl yn, yn, yn, yn Wrexham bob blwyddyn um, wedyn.
Gwych, mae'n ma swnio'n hynod o gyffroes a anros lot o bethau diddorol a amrywiol. Felly, os oes da, os da wefan neu rhywbeth i bobl i fynd, os mae yna gymaint o bethau ymlaen, mae'n bwysig fod bobl yn gallu mynd i weld y gwybodaeth. Ie, siwr.
Um, mae gennym ni, um, o, mae gennym ni um, rhaglen ar um, uh, event, uh, Eventbrite, lle mae tocynnau cael ei, uh, cael ei hostio. A wedyn mae gennym ni um, a Football Fans uh, Festival.com. Dylwn ni wybod hynny. Footballfans, footballfansfestival.com. Um, yeah, lle mae'r ma, ma, um, ma holl rhaglen yn, yn cael, ei, uh, cael ei dangos, yn gallu cael ei dyllen. Um, ac um, mae cwbl o pethau, llawer o pethau you know, bach hefyd. A hefyd, dyn ni, dyn ni eisiau clywed oddi wrth unrhyw rhywun sy'n gan rhywbeth i, i rannu, sef ymchwil neu casgliad o, o, o grysau neu hen raglenni neu beth bynnag. Unrhyw beth sydd yn just yn gallu helpu um, archwilio ac yn just yn crwydro trwodd you know, diwylliant y gêm, sef trefdadaeth neu, neu, neu, neu beth bynnag, ac yn just yn dathlu e. um, ac yn jyst yn dod pobl at ein gilydd amdano fe i wneud e hefyd. Um, ac, um, yeah. Cwbl o bethau eraill sydd yn digwydd, sydd yn mynd, sydd yn dechrau cyn a wedyn cario ymlaen tan ar ôl y Royal um, yn Rex. Mae gennym ni um, arddangosfa ffotograffaeth gan um, Nigel Whitbread, um, oedd yn wneud, um, uh, oedd yn ffotograffo, ffotograffydd oedd e, yn yr er Cwpan y Byd y Digatref, yng Nghaerdydd yn 2019 a so ma' daw- ma' ma' hwn yn dod i Wrecsam, wel dod i'r gogledd am y tro cynta yn llawn. Ma' wedi cael tipyn bach yn yr amgueddfa yn Wrecsam o'r blaen ond yym yy yy yr yr ar- ar- yr arddangosfa llawn yy yn dod am y tro cynta. A wedyn ma'r yym ma'r oriel dispensary mae ma' nw'n llogi yy uned ar Dol yr Urarod yym lle ma'r yym arddangosfa o'r enw Sgôr yn ca'l ei yym galla i arddangos yy yy bydd yn byw yym am bythefnos fi'n meddwl ma' hwn yn nos yy ma' hwn yn agor am ddim yy sdim tocyn yym chwech o gloch ar nawfed yy o Hydref yym a ma' hwn yn jyst yn gallu bod yn showcase i yym artistiaid lleol so yym ie ma' gynnon ni yym sawl o pobol dalentog o, o Wrexham, a gogledd, gogledd dwyron Cymru hefyd. Um, ac um, yeah, dyn ni'n um, apus iawn i fod yn, yn weithio gyda'r dispensary hefyd, ac os o'n nhw'n gwneud cwpl o, o pethau llynedd hefyd, a maen nhw'n, you know, again, eto talentog iawn, iawn, iawn. I, a ifanc hefyd, so mae hwn yn gallu helpu jyst yn rhoi tipyn bach o'r um, you know, annog i bobl ifanc, um, ac uh, tipyn bach o, o, o gyfleuon jyst i, i fynd lan, lan, lan yr ysgol tipyn bach yn ei um, gyrfarwydd. So, ie, um, yeah, dyn ni'n um, falch iawn i cael nhw ar y, y rhaglen hefyd.
Wel, diolch yn fawr iawn, Russell. Dwi'n edrych ymlaen i fynd i lot o'r sesiwn yma. A um, cofiwch, Gŵyl Wal Goch, mae 'na lot o bethe ar y we, os wnewch chi edrych, a Eventbrite wrth gwrs ydy'r darn pwysig yna i gael y tocyn. So, diolch yn fawr, edrych ymlaen i weld ti yn mis Hydref, Russell. Croeso, croeso, diolch yn fawr, diolch yn fawr. Croeso. Gobeithio erbyn yr un, yr un nesa yn uh, League 1. O, bendant, ond gobeithio wir. Diolch Russell.
Hyfryd, diolch, diolch boys, ta-ra.
Ac wedi chwarae un o'n hen elynion ni Grimsby dy Sadwrn diwetha, da ni'n dod at un o'n rhei mwya ni yn ddiweddar, fyswn i'n deud Stockport County, uh, cyn bencampwr dwy flynedd yn ôl o'r uh, Gyngor Genedlaethol, um, a Wrexham yn ail, wrth gwrs, a um, dim di cael dechrau gystal â'r disgwyl, ond mae hynny'n eitha traddodiadol i Stockport, dydy, bendant yn y tair tymor diwetha. Uh, dechrau cael canlyniadau da, curo MK Dons di Sadwrn diwetha, a Rexham yn teithio oddi cartre. Dim di chwarae wych oddi cartre eto, ond uh, falle fo hwn yn gyfle i ni osod uh, stamp ar y gyngrair. Uh, be ti fel fydd yn cyfleu ni uh, ar ddisadwn arwel?
Ie, yeah, fel ti'n dweud, digon tebyg i ni, di stoc post, di gael dechrau siomedig, ond maen nhw'n amlwg di dechrau chwarae'n dda, yn enwedig oddi cartre, di curo MK Dons fel ti'n dweud, uh, a Wimbledon, oddi cartre, dau dim, dyn ni di methu ennill uh, tymor yma, felly mae'n mynd i bod yn, mae'n mynd i fod yn, yn dalcan caled, dwi'n meddwl, uh, i ffwrdd, dyn, dyn canlyniadau ni oedd i cartre ddim wedi bod wych. Um, mae gennym ni dîm dipyn cryfach rwan, ond dyma'r math o gym. So ni'n hapus efo pwynt, dwi'n meddwl. Um, dwi'n cadw cyfeir yn ôl at y ffaith di, dydy ddim fel y tymor dwytha lle mae, mae rhaid i ennill bob gêm. Dwi'n meddwl, sy'n ni ddigon hapus yn mynd i Stockport yn, yr, yn y ffom maen nhw yn y fo ar hyn o bryd a, a cael pwynt. Um, dwi'n gwybod dros am llwyth o gefnogwyr uh, di, uh, di cael tocyn i, i fynd i ffwr, ond fydd na ddigon yna, fydd, fydd, yr, fydd nhw'n gwneud digon o sŵn. Um, a dwi'n, dwi byddai'n ni'n ddigon hapus yn gweld yr un tîm yn dechrau. Um, er, digon hapus yr unig, yr unig newid sy'n ei wneud wrach di Evans am O'Connor, ond di Connor, O'Connor wedi gwneud lot yn wrong, a da ni'n wedi gweld digon Evans, really. Um, so, sy'n ni'n ni dechrau fo'r un tîm, A swn i'n mynd, swn i'n mynd â pwynt, swn i'n mynd â pwynt uh, i ffwrdd o, o'n stockbot.
Efor, beth ti'n feddwl? Ie, yeah, maen ma nhw wedi oddi rwan, do, nhw oedd y ffefryn y dechrau tymor, ond gollon nhw'r ddwy gêm nawr y dechrau, a rwan, a rwan maen nhw'n dechrau codi stêm, so Ie, yeah, dwi'n meddwl, hon di'r fydd gêm anodd ar tymor i ni hyd yn hyn. Um, Mae'n ambell i enw cyfarwydd dal yn y tîm o, o ddwy flynedd yn ôl peth nhw i fyny. A wrth gwrs mae gyda nhw uh, Nick Powell, oedd, oedd mewn trafodaethau efo'r Rexham, doedd. So, dwi'n meddwl bod o wedi sgorio. Disadwn, dwi'n siŵr, neu disadwn cynt allan. Felly bydd hynny ddiddorol, sef fydd o'n chwarae, chwarae yn ebyn Elliot Lee, pwy fi'n cael y gorau o'r brwydr yna, felly. Um, Ie, yeah, o ran sa pwynt yn dderbyniol, ond falle bod o'n well bod ni'n edrych fesul tair gêm a dweud os ni'n cael 5 pwynt neu yn y 6 pwynt o'r tair gêm nesaf, sy'n ni'n dderbyniol, dwi'n meddwl. Um, y gemau diwethaf yma, mae'n gemau falle sy'n ni wedi disgwyl ennill, a wedyn mwy o sydyn ti'n gofio meddwl am hein, a falle diolch yn ddiwedd y byd os ni'n colli hon. Ond, um, So, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl swn i'n mynd am gem gyfartal. Fydd, fydd i reit tens, dwi'n meddwl. Uh, ond gan i weld, gan i weld. Uh, peth arall ydy um, uh, cardiau co, uh, uh, record uh, Elliot Lee, o'n i sylwi. Mae gen fo bedwar cerdyn melin. So, uh, mae hynny'n ma hynny rhywbeth i bryderu am, a pwy, dod, pwy fysa'n dod i mewn yn ei lef o'r gyfer gemau wedyn, lle. Um, anyway, mae hwnna'n fater arall, sori, godi hynny.
Na, mae o, mae o'n gynnar iawn yn y tymor i, i feddwl fod o'n un cerdyn melyn o, o gael gwaharddiad yn dydy, a dydy to, Stockport oddi cartre, fyswn i ddim yn syni fod o'n cael cerdyn melyn mewn gêm fel achos bydd hi'n, to, bydd y dorf yn, yn swnllid, bydd yna andros awyrgylch, a mae'n gêm fawr dydy, to, mae, mm. mae yna hanes rhwng y ddau glwb, a ar ddechrau'r tymor ti sôn am y ddau dîm oedd yn ffefrynnau ddim cweit i cael y dechrau oedd nhw'n gobeithio amdano nhw, ond y ddau dîm rwan yn dechrau codi stêm. Felly, mae, ti'n gwybod dwi'n mynd licio gefau cyfartal a dwi'n cwyno weithiau bod Rexham yn setlo am gefau cyfartal achos i fi, to, ti angen dau bwynt y gêm i, i i fynd i fyny fel arfer, felly mae gêm gyfartal yn ganlyniad gwael, ond yr unig amser dio ddim yn ganlyniad gwael ydy os dio'n erbyn uh, gwrthwynefydd uniongyrchol, a uh, i fi mae Stockport bendant yn wrthwynefydd uniongyrchol i ni, yn, yn arbennig yn yr hir dymor. Ond mae gen nhw anafiadau, tio? mae gen nhw um, 3-4 o chwaraewyr pwysig dwi'n meddwl fydd Madden yn chwarae, um, ac yn ôl so, dyn nhw ddim hefo'r uh, amddiffynwyr canol mwyaf yn y byd. Felly, oh, right. uh, efo, so, mae'n tîm ni rwan, hefo Fletcher a, uh, eto, a fo Boyle a Heider yn ôl, da ni'n berig yn yr awyr yn dydan a mhm. pam. Mm -hmm. Felly dwi'n meddwl fydd o'n ddiddorol, ond mae gen nhw ymwysodwyr sydyn sydd uh, ddim yn gryfder gen ni yn y cefn fel arfer, ond uh, gobeithio fydd Hayden dal yn yeah. ffit. Felly dwi'n meddwl mae'n gyfle i ni gael buddugoliaeth falle, achos a hynny yn ganlyniad arbennig, ond fel y ddau na chi, fyswn i'n cymryd gêm gyfartal. Ie, yeah. uh, yeah, da ni'n gwella bob gêm, dyna beth sy'n nychry ni, ydy bod ni'n gwella bob gêm, a sa'n ni'n medru tiwa, gwneud rhywbeth gwirion fel tymor dwysa a ennill a ennill a ennill. Dwi'n meddwl, mae ma, ma hynny'n bosibilrwydd, dwi'n meddwl, ti? Dwi'n dwi teimlo, ar ôl disadwn, o'n i'n teimlo ar ôl y disadwn cynt a disadwn cynt fod ni'n cryfhau, er nath o'n i ddim chwarae'n wych yn erbyn Doncaster ac oedd hi'n boeth, ond oedd ti'n teimlo, oedd ni, o'n i yn teimlo'n ffyddiog am ddisadwn yn arbennig ar ôl gweld y tîm, a dwi'n meddwl rhown i gêm i rywun, ond hefyd da ni'n, mae'r bobl da ni wedi prynu fewn fel McLean, a fydd yn ddiddorol gweld os fydd Evans yn chwarae, ond maen nhw'n brofiadol a da ni'n uh, yn reit gorfforol y dyda. Dwi'n fel fod nhw ofn mynd i chwarae oddi cartre. A mae pobl fel Fletcher ar hyn, dwi'n meddwl maen nhw'n eitha licio chydig o frwydr. Felly dwi'n dwi, dwi, dwi meddwl fydda ni, a mae to erbyn hyn, dwi'n meddwl mae'r canol cais y gennym ni hefo O'Connor, Lee a Young, hwnnw oedd y canol caedd yn chwarae gorau yn y gemau oddi cartre llynedd, a, a hyd yn oed os ti'n rhoi'n Evans yn lle O'Connor, mae'r ma, ma balans dal i fod yna. Felly dwi'n dwi eitha ffyddiog i fod yn onest, so dwi, falle mae fi di'r happy clapper fwyaf yma heddiw, ond uh, gawn ni weld, ond mae'n gêm fysa ni'n gallu colli'n hawdd achos maen nhw'n dîm cry a maen nhw adre a fysa fo, to, dwi ddim yn ddiwedd y byd, mae, yeah, dymor hir a da ni ar ddechrau'r tymor, ond mae o bendant yn teimlo uh, fel bod ni'n mynd i'r cyfeiriad iawn ar y funud. Felly, uh, Arwel, beth ti'n ddisgwyl? Gêm gyfartal?
Ia, yeah, dwi, na i fynd am Ond ni'n cael agons Corea. Dwi'n mynd i fynd am dwy'r un, dwi'n meddwl. A ti'n dweud, mae'r gystadleuaeth am, am lle yn y tîm wedi mynd i fyny'n onadwy wan gan bo' ni'n chware Stockport o'n i'n me'wl lle ma' lle ma' Andy Cannon be' be' mae o'n gor'o' neud i ga'l mewn i'r tîm i'r Yes. sgwad yma rŵan? Ie. I ga'l ar y fainc ynde mae Off oes. off yr udan dydi? Ma'n anhygoel. Na, nâi fynd am nâi mynd am dwy yr un a dwi'n dwi'n gobeithio neith Mullin sgorio jyst i ddechre'r jyst i ddechre'r trên yna i weld yy os neith o gyrredd yn agos neu hyd oed yn sgorio hanner y gols oedd o sgorio tymor dwytha, so wedi cael tymor arbennig. Nes i weld ar-lein oedd cefnogwr Stockport wedi dweud bod Mullin wedi chwythu blwc a heb sgorio gol ers mis Ebrill, ond dwi, dwi ddim yn teimlo fo hynny'n wir, achos oedd o'n edrych yn siarp, ond doedd o ddim, ddim cweit uh, sa di gallu sgorio dwy neu dair y bysa, ond dwi, dwi'n meddwl fydd o'n hir cyn i fo wneud hynny, ond oedd o'n, oedd o'n edrych yn sydyn yn doedd, ac oedd o jyst yn wneud i ni edrych yn lot gwell tîm, achos uh, oedd peli hir a pethau felly, oedd o'n jyst yn creu lle i bobl eraill yn doedd, felly uh, edrych ymlaen i weld Mylun yn, yn dod yn ôl at ffitrwydd llawn. Be ti'n teimlo, Ifor? Um, mi o'n i'n mynd i ddeud un un, ond dwi'n teimlo'n fwy ffydiog os wyt ti'n positif. Mae'n rhaid fi fod yn fwy positif. Uh, un dim i Rexham. Dwi'n dwi meddwl, gan, gan bod ni ar y, y llwybr yma, y trajectory yma o wella, wella, pam, pam lai, un dim i Rexham.
A dwi'n mynd i ddeud dwy un i Wrexham hefyd, felly mae o'n... Uh, o wedi deud hynny, fysa ni gyd yn derbyn gêm gyfartal, ond uh, dwi'n dwi, dwi teimlo bod o'n gyfle i ni wneud uh, to, fatha cael canlyniad fydd yn wneud i bobl dynnu sylw, dwi'n fel, bod ni'n bod ni barod i wneud hynny. Achos mae'r ma tîm yn dechrau asio.
Watch ydy ni'n colli tu nel. Ie, a, a, a dwi ddim yn ddiwedd y byd os da ni'n neud nadi, dyna'r pwynt. Mae, mae o'n gynnar, ond uh, mi fysa buddigoliaeth yn, yn rhywbeth uh, i, i dynnu sylw a, a, to, a codi'r hyder unwaith eto, dwi'n meddwl, achos beth, mae'r gystadleuaeth na yn y garfan yn mynd i gadw pawb ar flaenau traed hefyd, dydan, felly mae hynny'n uh, mynd i wneud gwahaniaeth. Felly, gan edrych ymlaen at gym hynod o gyffroes ar y penwythnos, a uh,